Lala binyɛhiri ŋɔ a ŋun lee wuhi ti ti so call ka bɛ programiri ti. Today ti ni neeri mi ka ti baŋ yɛtɔɣ shɛli. So n yɛra mi a ni kadama a ni tooi make li a ni tooi niŋ li amaa di zaa ha maa yoli bɔhimmi tuma. Bɔhim a nuu ni baŋsim, learn something, what can you do? Dini n nyɛ tin kpalim ʒiya dunia shɛli shɛli ŋɔ. Kompani kam ka bɛ yi ku kana, bɛ yɛn bɔhi mi, Bɔ ka a ni tooi niŋ? A skills nyɛla din sani. Tumanim ka bɛ tumdi kpɛŋɔ maa oo, amaa sokam malila o ni tooi niŋ binshɛɣu. bin sɔŋ tais, bin nya pulɔma, bin dari pɛɛntin, sɔkam malila o nuu ni baŋsim o niŋdi shɛm. My question to you, zuŋɔ ŋɔ a ni wumdi ma maa, what can you do, bimbɔbigu n ka a ni tooi niŋ? A yi ku tooi niŋ binshɛɣu, it's never too late, start it now, chicha nyaa, karachi naa, a naala shɛkuru ka ʒiya, You can start it now A bihi a ni tooi bo tuma zaŋ zaŋ ti ba now N yuli n booni Mister President on social media N ni yeli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ ha ka di kpɛh a ninsali sali puuni bee a kpaɣa puuni Please chɛli n zaŋ paŋ ma ka yɛn niŋ noli n sarigi ka n yɛra lala yɛltɔɣili ŋɔ maa Lala yɛltɔɣa shɛli ti ni yɛra ŋɔ maa m pa shɛli so ŋun ni tooi jɛ suli n yiŋ ni m ba ŋɔ ŋuna daadama nima, ti gbansabila, ti je n ni yɛra yɛtɔɣ shɛŋa yiɣi ni nir ŋun ku bɔrimi ka o suhuri a liɣiri o bi bɔri ni a wuhir o yɛtɔɣ shɛŋa. I'm here show your friend how to catch the fish but don't give your friend fish. Zuŋɔ dabisili ŋɔ di lan loya dabisili shɛli din nyɛ dabisili gahindili dabisili sɔŋ ka n suhiri mabilirigu zaa din dee niŋ ka di nyɛ a first time ka m bɔŋɔ maa n suhirila mi kpaŋmaŋmaŋa. Gɔrim puuni ka ti kahigira tiraab nyɛ ti dɔɣiri kpamba ti bia nima bɛn daŋ tooni na ka bɛ kahigi ti. Di zuɣu pumpɔŋɔ gɔrim yɛtɔɣa ka di kahigira zaŋ tiri nyɛ ŋun wumdi ŋɔ maa ni kadama n naai gba zaa gbaagi ka wum dindee niŋ ka di niŋ a ni le interest ni a go Dindahin shɛli din yɛn chɛ ka a gba zaa ka a biɛhigu ka di taɣi a yi bɔri ni a baŋ gɔrim puuni yɛtɔɣa. N suhirimi m-pa connection connection man m-bi tiri so visa, amaa n wuhirimi din yɛn chɛ ka a baŋ waliginsim din yɛn chɛ ka a baŋ ni kadama zaɣiyakasa o ni yɛn scam ma mi bee zaɣiyakasa ni doli so shɛli ŋɔ maa so maŋli maa ka n doli maa ni doli shɛli ŋɔ maa n gba zaa ni tooi baŋ din to ni n niŋ shɛm. Based on nyam mam maŋa research di ayi tu di niŋ ka di nyɛla a bɔrimi ni a go zooma ka di nyɛla ka a niŋdi research a ni bɔri ni a chaŋ luɣi shɛli polo maa ŋmahinli a yi bɔri ni a go n chaŋ Iceland, Italy, Germany, America, Canada, USA miri ka a chɛ ka di yiri ni a zilini zuɣu n di bɔri ni n go ka ka hankali zaŋ chaŋ Daliri din tahili ka a yɛn go? Bɔ zuɣu ka a bɔri ni a go? Bɔ zuɣu ka a chani ni a nimaani? Kpaŋmaŋmaŋa ka a niŋdi research binshɛɣukam. Shikuru ka a bɔri ni a chaŋ, a ni chani tin shɛli ŋɔ a niŋmi research. Hɔɔzili ka a bɔri ni a chaŋ, niŋmi research n-nyɛ lala tiŋ maa ni n ni bɔri ni n-chaŋ ti niŋdi binshɛɣu maa wula n-nyɛ li zaŋ chaŋ. A ni mali tuumbaŋsim shɛli a nuu ni ŋɔ maa,

m ba bia n-tizɔb paɣa gɔrim di viɛla gɔrim di neeri nir nini. But bana pun neeli ti nini ka ti niŋ go a yi ti yoli tɛm amaa nyini di bi lan tumdi ka dama binshɛɣu din paai chuŋ maa ka di lan di a. A yi bɔri ni a go n suhurami is very very important. Bɔhimmi tuma a ku tooi be Ghana ka bi niŋdi binshɛɣu. ka ti bɔri ni a go n-chaŋ tin shɛli ka ka binshɛɣu din yɛn niŋ? What are you waiting for? A ni ku ʒiya naawuni ŋɔ maa zuŋɔ maa, bɔ a niŋda. Lihima, chichanim n-gomi chaŋ tin shɛŋa irin Dubai, Kuwait, Qatar ti pahi silimiin tinsi ka chicha tali ka di ti kooi binshɛɣu. Dini niŋ ka a di nyɛla chicha ka zuŋɔ ŋɔ a ni di go maa? Bee yi ti bɔhiri bɔ ka a yɛn niŋ ka di nyɛla, a nyɛla driver, a ni tooi duhi atakuleta, a nyɛla plumber, a nyɛla electrician, a nyɛla excavator operator, a nyɛla ŋun nyɛ ŋun ni tooi me nyin tooi sɔŋ tiles apart from a chichɛ tali maa. a nyɛ tuun baŋsim shɛŋa din tu ni a mali. Lala tuun baŋsim ŋɔ maa, a yi zaŋ di zaa n-zaŋ ku n-chaŋ tin shɛli hali ti mali kandi maa ka a ni tooi zaŋ visa m-process tin shɛli visa n-chaŋ. Ka a ni chaŋ tiŋ ŋɔ maa ni invitation bee visa ka bɛ di ti a li, ka a kana Ankara lala tiŋ maa ni ka ti mali a barika zaŋ ti tiŋgbani maa ni ka chɛ Tuun shɛŋa beni mi din nyamla what can you do a ni mali binshɛɣu maa. Ti mali ninvuɣu shɛba ka o kana la shikuru ka o mali o nuu ni tuun baŋsim shɛli maa ka o shikuru maa di naai ka di di tu ni o kuli ka tiŋ maa ni taɣi nuu deebu ka tuun shɛli deebu ka tiŋ maa zani ka bi ti o working permit ka o tumdi tuma. Ti mali ninvuɣu shɛba ka bi go n-chaŋ tiŋ shɛli where it come not accept too. Ka too ŋɔ maa ka ti yihi o skill shɛli wɔn mali ka tin shɛli ni nya ka accept o o bi di tim o bi seek asylum ka di nyɛla based on tuma maa ni niŋ nya o nuu ni baŋsim o ni tooi niŋ binshɛɣu zuɣu ka bi accept o di zuɣu n bi yɛli ni kadama a yi nyɛ chicha bee a niŋdila binshɛɣu di pa nuu ni baŋsim Ka daa taali nyɛ n-nyɛli, m bɔhiri a mi, m mabia, taali nyɛ n-nyɛli ni a mali nuu ni baŋsim ka di galisi, m mabiligu, n nahinima, n tizɔr paɣiba. Hali a yi chani la shikuru, based on a school ŋɔ maa learning skills shɛŋa, tuun shɛŋa a nuu ni. din yɛn chɛ ka a mali nuu ni baŋsim. After school ŋɔ maa bee after a yi go n-chaŋ luɣili kam a mali a nuu ni baŋsim. Dagbaŋ, Ti ni tooi wiini binshɛɣu kam based on ti yi mali ti nuu ni baŋsim. Chɛ a ni yɛla afa so yɛtɔɣa, daliri n-daa niŋ ka o bɔbi escabrating di duhibu ka yiɣisi n-kanna Libya. Bɛ kamina ti na paana Agadez. America kɔmpini shɛli benimi. Lala kɔmpini ŋɔ maa ka bɛ zaŋ excavator chaŋ. Driver so ŋun di tu ni o operate maa ka bɛ guhi o n-je o phone bi tum ni tuma. What happened so bi mi ka lala guy ŋɔ maa. ka o nya bɛ ni zaŋdi ba paaki loori shɛm ŋɔ maa, o ŋ-aa, ka o yihi o maŋ polo na chani ni o niŋ n-tooi zaŋ zaŋ tam. Ka zaŋ zaŋ tam, ka silimiiŋga maa nya o ni ka dama bindina walisirimi ka pumpɔŋ French ka binyɛra biɛɣu kani, ka n zuɣu maa ŋun ti yɛri English ŋɔ maa, ka o bɔhi Yɔɣu yina ŋun yɛli Ghana, ŋun yɛli a chana ŋun yɛn chanila Libya, Libya ŋɔ maa ka o lihi. n zom a nuu ni baŋsim maa zuɣu, ka bi kpuɣ o ka o kpalim, tɔ a ni nya nuu ni baŋsim ni mali anfaani shɛm. Hali a yi ŋmɛrila bolli, apart from bolli ŋɔ maa, kpam maa maŋ ka a bɔhim ni tuma pahira. M mabiligu, n ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, di zo n suhi on the comment section ŋɔ maa. Wrong ka n yɛli maa bee n ni yɛli shɛli maa di nyɛla yɛlimaŋli. Chɛ ka n nya a haŋkali. Lihima. Tuun baŋsim di bi kpira. So ti mi la bin shɛŋa din pun di ti lahi kɔf kama n ka nuuni baŋsim ni di mali nuuni baŋsim ni di mali bin yaa ka za baŋsim naan tooi niŋ ŋɔ. Gɔrim pɔɣu, gɔrim yɔɣu bee ti ni bɛ gɔrim yɔɣu ŋɔ maa takahi diriti pirigili pam. niriba goya ka ka dim bɛ nuhi ka di nyɛ wuri daa mi. Kpɛɣu nyɛla yɛtɔɣa shɛli a nyɛ shikuru tali shikuru di viɛli pam ka a ni tooi yɛli ka ni tooi sabi a tariga. Amaa silimiinsili a naai li yunivɛsiti a mali dipulima, masita, digirii chɛlli zaŋ fuhi o, eh, a yi bɔri ni a make it in life. Wallahi a ni lihiri Afirika liɣirlana ni waɣira waɣira maa, bɛ niriba ayi lahi chaŋ Shekoro ka zuŋɔ ka nyin zaŋ silimiinsili n zaŋ yo ti tiba ni vuri ni ti di gbihi ni ti di vuhi because of a naa Shekoro. Shikuru maa din sani n nyeli. Yaa wummi ma viɛnyela ŋɔ m bi yeli ni Shekoro bi viɛla. Shekoro viɛla. Jo din kpalim maa a yɛn mihikili. Dunia bɛn nyɛ wɔɣira wɔɣira wɔɣira maa ku wuhi ma ŋun ʒiya kuuni o silimiinsili. So neei yɛli ni kadama yiɣisi ma m-bo tuma a nyɛla chicha ka daa chɛ nyaa a nyɛla bɔmbo bom binshɛɣu zaŋ pahi a zuɣu. Ti mali professional nim o ka bɛ kpɛna silimiintiŋa ka professional tali maa for what? Dɔzuɣu a yi ka ti lihi n-nya repeat yɛtɔɣ shɛli a ni nya in Africa ti democracy ti yɛli ni independence. Man yi lihirila di ŋmaa ti independence sani maa it's a useless. Ŋun lee yɛli ti ni di tu ni ti zaŋdi siminti n-mɛri ya? Ŋun lee yɛli ti ni ti zaŋmi yunifom ka bihi yɛri yunifom? Lala binyɛhiri ŋɔ a ŋun lee wuhi ti ti so call ka bɔ program ni ti today ti ni neeri mi ka ti baŋ yɛtɔɣa shɛli so n yɛra mi a ni kadama a ni tooi make li a ni tooi niŋ li amaa di zaaha maa yoli bɔhimmi tuma Bɔhim a nuu ni baŋsim, learn something, what can you do? Dini n nyɛ tinkpalin ʒiya dunia shɛli shɛli ŋɔ. Kompani kam ka bɛ ku kana, bɛ yɛn bɔhi mi, bɔ ka a ni tooi niŋ? A skills nyɛla din sani. Tumanim ka bɛ tumdi kpɛŋɔ maa oo, amaa sokam malila o ni tooi niŋ binshɛɣu. bɛn sɔŋ tais, bɛn nya pulɔma, bɛn dari pɛintin, sokam malila o nuu ni baŋsim o ni niŋdi shɛm. My question to you, zuŋɔ ŋɔ a ni wumdi ma maa, what can you do, bimbɔbigu n ka a ni tooi niŋ? A yi ku tooi niŋ binshɛɣu, it's never too late, start it now, chicha nyaa, karachi naa, a naala shɛkuru ka ʒiya, You can start it now, a bihi a ni tooi bo tuma zaŋ zaŋ ti ba now. N yuli n booni Mister President on social media n ni yeli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ ha ka di kpɛh a ninsali sali puuni bee a kpaɣa puuni. Please chɛli n zaŋ paŋ ma ka yɛn niŋ noli n sarigi ka n yɛra lala yɛltɔɣili ŋɔ maa. Lala yɛltɔɣa shɛli ti ni yɛra ŋɔ maa m pa shɛli so ŋun ni tooi jɛ suli n yiŋ niŋ ba ŋɔ ŋuna. daadama nima, ti gbansabila, ti je n ni yɛra yɛtɔɣ shɛŋa yiŋ ni nir ŋun ku bɔri mi ka o suhuri a liɣiri o bi bɔri ni a wuhir o yɛtɔɣ shɛŋa. I'm here show your friend how to catch the fish but don't give your friend fish. Salute you.